Сәлам дуслар! Ниһаять җәйнең кызу көннәре килеп җитте. Ә җәйне без берәр кая барып, ял итеп үткәрергә яратабыз. Ә яшүсмерләр, балалар гадәттә җәйләрен лагерьда уздыра, һәм без дә бүген лагерьга килергә булдык. Бу видеоны без Изге Болгар җирендә яздырабыз. Чөнки нәкъ менә монда Сәләтнең Болгар туган тел форумы уза. 2014 елдан башлап ул сәләтнең иң якты проектларының берсе. Нәкъ менә монда телгә, мәдәнияткә һәм гомумән мөхиткә мәхәббәтләре булган балалар җыелган. Бүген монда илебезнең 11 төбәгеннән җыелган 400 дән артык бала. Һәм бүген без алардан рофл, кринж, денсайт һәм башка популяр сленг сүзләренең татар теленә тәрҗемәләрен сораячакбыз. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Сәлам, сәлам. Ничек хәлләрең? Исемең?
Сәлам. Минем исемем Ләсин апа. А, Минем хәлләрем яхшы. Минем исемем Аяз, мин волонтер. Исәнмесез, Алия. Мин Илдан.
Минем исемем София.
Дуслар, карагыз, мин кемне Болгарда тоттым. Бу Татарстанның атказанган блогеры, популяр вайнер, тиктокер, нельзя граммер һәм башка сүзләргә ия булган Илнар Идрисов. Илнар, ничек хәлләр? Исәнмесез, хәлләр требует детальләр. Яхшы, Илнар, э, син бүген а, мастер-классларда да төрле сленг сүзләрен кулландың, ә менә хәзер без синнән аларның татарча версияләрен белүеңне тикшерәбез. Син әзерме? Э, Һәр вакыт әзер. Киттек, Зилә. Яхшы, Алга. әйдә. Беренче сүз, рофл. Рофл.

Мәзәк. Рофл,
шутка кебек нәрсә инде ул. Ничек инде татарча әйтәсе аның? Шундый шаян нәрсә, шаян әйбер. Кринж, испанский стыд. Була русча әйме? Татарча, испанча стыд.
Стыд татарча ничек була? Стыд татарча ничек була, Илназ абый? Оят белмәскә.

Оятсыз. Бәлки. Кринж ул әдәм көлкесе. Шундый сүзне не употребляю. Краш а, мин. Мин үзем простой инде болай. А, Вот. Ә, Краш э, татарча э, краш матур егет. Юк, а кызлар?
Караш э, мәхәббәте. О, яраткан кеше. Ә вот ни белән сленглашып әйтсәк? М, Җан дус.
Бер матур.
Матурым.
Син минем матурым. Краш монда монда бөт- бер- барысы да краш. Бөтен малайлар да, бөтен кызлар да монда барысы да әйбәт. Татарча менә краш. Краш.
Татарча краш. Матурым, матуркай. Хайп.
Хайп.
Ого, шундый сүз. Хайп ул шундый күңелле нәрсә, ничек әйтергә инде? Шаян, күңел булсын әйдә. Ну, ну популяр шикелле инде. Татарча? Аны белмим шул. Текәләнү.
Айп. Авыр. Әйдә, әйдә, баш миңне эшләт. Эм,
Хайп, хайп, хайп.
Хайпанем немножечко.
Шаяртабыз бәлки. Популярлык дулкынына менү. Ризамы син? Әйе. Абьюзер.
Илназ абый. Юк, юк, юк. Килешәм.
Абьюзер, има, абьюзерство ул бит инде отношениеләрдә була, има, кыз белән, кыз белән егетнең мөнәсәбәте. Юкмы, эштә дә була, има, абьюзер. Әйе, әйе, опа. Начар мәсәбәт булсын, белем татарча бик Яхшы, авыр. яхшы. Син бармы абьюзер дусларың? Бар, мин абьюзер. Э, Абьюзер. Начар кеше. И- Юк, юк, или...
Син абьюзер, син димәк начар кеше. Әйе.
Ну, бер усал кешерәк инде. Мин абьюзер түгелмен, мин бик бик- бик әйбәтмен. Абьюзер ул Ну бик начар кеше дә может түгелдер. Кому как дип әй- дип әйтерсем килә Ә, иде. Финальный версия абьюзер ул М,
Хайван. Әйе, мыскыл итүче вообще. Әйдә соңгы сүз һәм минем шикарный прическа Dead Inside. А, а, у- а, Үлгән карт кеше. Яхшы.
м, м, Да, чирк-чирк дигән тавышлар монтажда булырга тиеш.

Эчтән үлгән. Didn't сайт күңелсез елак булсын иде.
Беткән? Ә, Менә Илнар, син үзең шундый сленг сүзләрен көндә кулланасыңмы? Ә, Минме? Әйе. Көндәлектәме кулланам, әлбәттә, но татарча ничек э, б- әйткәнен белмим, кстати говоря. Иң э, еш куллана торган сүзең. Ә, Иң еш куллана торган сүзем ул кринж. Әйе, кулланам, чөнки балалар белән сөйләшкәндә бераз сленгны өстәп сөйләшергә кирәк. Ә, Алар сиңа ничектер якынрак булалар ул вакытта. Юк шул.
Жесть.
Әйдә татарча. Жесть. О.
Э, Жесть. Хәзер, хәзер, хәзер мин улый, уйлыйм. Э, Жесть. Бәтәш.
Мин әйе, мин әй, әлбәттә кулланам бу сүзләрне, чөнки мин шәһәрдә үзем яши, яшим әйе. Яхшы, ә менә иң син еш куллана торган сүзең нинди? Трэш.
Ну, русча инде кулланам, татарча. Аңлыйм, әйе, иң, иң еш куллана, куллана торган сүзең? Ам, так, еш куллана. Рофл. Һәм Ну, кайф инде ул э, Зла слэм, э, була.
буламы? Әйе.
Әйе, вот. Ну, шундый сүзләр. Дуслар, шуның белән безнең сораштыруыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Бу видео бераз кринжлы, ягъни адәм көлкеле булды. Аеруча зур рольне монда минем прическа, минем чәчләр үтәде. Һә, Болгарда бик нык җил, шуңа күрә гафу итегез. Һәм нәтиҗәләргә килгәндә, чынлыкта исә балалар сленг сүзләрен татарча кулланмасалар да, аларны тәрҗемә итә алдылар һәм бу бик шәп Саныйм һәм сезгә дә соравым бар. Ә сез бу сүзләрне ничек тәрҗемә итер идегез? Комментарийларга үз вариантыгызны языгыз. Һәм шуның белән сезнең белән саубуллашам. Пока-пока!